Hello my people, how una dey? Welcome to Bible Gist Naija, where we dey gist Bible matter for pidgin. If na your first time for Bible Gist Naija, I welcome you specially. So my people, today the gist wey I carry come na about one man like that wey bin get power. If you combine ten bulldozer together, dem no the power no near am. But na one woman wey fine come get sweet and soft voice na im dey take bring am down. Today I go dey gist una about Samson and Delilah and as I go always talk I go say make you go checkmate bible make you checkmate Judges chapter sixteen from verse one to the end na there wey I carry my tori from come today. So right about now make we enter today gist. So Samson na man wey baba God bless with plenty power

take do wetin e wan carry do. E even get one time wey dem been bound am, tie am with different different kind of ropes dem, give am dat tying wey dem dey call crocodile tying. As dem tie am finish, de guy just flex im muscle small, e just flex im muscle small, two seconds all de de rope cut, dem just tear like sey na normal thread. thread and needle wey dem take tie am. So na so dis guy strong reach. But you know where de wahala dey? De wahala start wen im jam Delilah. As e jam Delilah, na so im brain press pause. My guy come dey do mumu love, not knowing sey Delilah dey work wit de enemies and she na pesin wey don sign contract wit de enemies wey be de Philistines. to come find out wetin be the secret to him power. So na there Bros Samson wahala start o oh, my people. So as Delilah see say Samson don love up, na there she start the attempt to the attempt to find out in secret. First day na so she just call am, baby boo, boo boo, How far na, you no go tell me wetin be the secret to this your power? Abi you no trust your babe again? Na so Sam say, my guy, the guy first first never even trust her to that point. Na so he first lie give her. He tell her say, as I dey like this now, if you just go buy one new rope wey dem never use for anything before, as you carry am tie me, I no go fit move. na so she happy jump like chicken go market go buy one new rope wey fine strong na so she carry am tie am tie Samson as him dey sleep as de guy just wake up as him sense danger dey come na so him just flex him muscle de rope dem just cut Delilah come dey cry fake tears. Hey, Samson, Samson, you no love me, you no love me. You tell me lie, you lie for me. And Samson say, no worry, no worry, no vex. Eh? I go tell you this time around. I go tell you wetin be my secret. Eh? You know I love you. So na so that day won't take pass. Oh. As that day pass, so Delilah no still rest. Oh, she no rest at all, at all. Now so she just did. They worry Samson back to back. She they worry Samson back to back. Anytime dem just dey together like dis na wetin she dey ask am. One day na im bros vex, Samson vex, e say um wetin be de thing sef, free me na, okay okay okay na my hair, baba God say make I no ever cut dis my hair for any reason, say if dis my hair cut, say my strength don finish be dat. I still talk am with vex, na so im go sleep. Delilah now dey happy, she dey happy sey um she don get am. Na so she call de Philistine guys, by dat time she don shave all im hair finish. If you see Samson dat time, e be like new born baby wey no hair dey im body. Na so e come as de as im as im sense sey de Philistine pipu don dey near am, na so im im wake up, im try to flex dat im muscle wey im dey flex like chicken feather. he try and try and try am, nothing come out. Na that time he know say, Chey! E don be for am. So na so the Philistines carry Samson, they carry am like small pikin wey no wey wey dey wey no dey no dey even sabi crawl. Na the level wey be say he no get power again at all at all. So na wetin happen to Samson be dis oh. But God no still forget Samson, e come get one day wey de Philistines too dey dey do their party, dey come carry Samson go there tie am for wall make im just dey dey entertain dem, make dem dey laugh, dey make mockery of am. Na so dis thing pain Samson, e pain Samson, na im Samson cry one more time, e pray to Baba God, e say Baba God abeg give me power. one last time. So I no even care and e no even matter whether I follow these people die because this one wey I even dey now sef no be life I dey live. They don pluck my eye comot wetin I wan dey do again. And Baba God grant him request. Tell am say, Samson my son you disobey me but me I'm a merciful God. I will give you your last request. Na so Baba God sama am with power wey even pass the one wey he been get before. Na so Samson push the two pillars with him last strength. Everywhere, everywhere, the building, everything fall yakata. The whole enemies, the Philistines, them, them die. Samson too follow them die. So my people, this na the story of Samson and Delilah. Una see say Samson get power. but e no sabi control wetin dey control am. Dis na how fine face and sweet voice take finish grace wey dey upon im life, take destroy the power wey Baba God bless am with. So my people, no let love blind you from your calling o. If Baba God give you power, no go dey do mumu love, make you for no go leak the secret code. like wetin happen to samson yes o so na here we go end today gist but as the story dey come to you abeg make you like our videos subscribe to our channel follow us on all social media platforms comment on the comment section share our videos with your guys share with your family and friends this na bible gist naija this na bible wey sabi and so to the next episode god bless you